Ýaňrylaryň ähli akylyny deger. Ýylgyrman, ýylgyrman ýylgyrar weli, Onça bolup bilmez hiç zadyň közi, Ajap zady nämä meňzedip bolar, Hiç zada oň özi meňzetmän gözi. Emma weli ýylgyrýança agraslar Birazjyk düýrükdirýä käbizi. Düýrükmäň, darykmaň, howlukmaň, gyzlar! Ýitýär tiň alda güne gitmäň siz! Gyz gerek, tiz gerek diýlişi ýaly, ýigit gerek, basym gerek etmäň siz! Sabyrsyz söýginiň höziri bolmaz, kanagat isleýär söýginiň ýoly. Otyryn-ha gapdalymda ezizim, otyr ol henizem öňküsi ýaly. Aramyz henizem ýekeje garyş. Birden ýaňky garyş bir serä geldi. Sereden barmaga, barmakdan gyla. Ondan soňky bolsa hemmä-de belli. Şondan soň şeýle bir ajap ýylgyrdy, elbetde, maňa çyn, size-de ýalan, ýylgyrdy ol tutuş göwresi bilen, dodagy we gulagy hemmesi bilen, göýä guzyň içi ýagtylyp gitdi, ilerisi bilen, gaýrasy bilen, sadagy çetesi selin sözüni guzaýy güneý dünýesi bilen. Şo mahaly on ýedi ýaşyndaky gyz, häzir ýigrimi ýedi ýaşyndaky gyz şo mahala çenlem, şo günden bärem şeýle ajap zada duşamak ene. Hiç kim onuň ýaly ýylgyryp bilmez. Ol dünýäde ýeke-täk bir ýylgyryş. Onýança-da bir ses çykdy gaýradan, aralygymyz ýene boldy bir garyş. Uruş, uruş! Al-okgun turzup ýetip gelýä obamyzyň şeýtany! Biz bolsak dünýäden bihabar oglan. Çykaryp dogandan başgarak many. Ýaňky poza dadyp giden Töňňejuk köş görüpdir ejesini diýdim men, Ynhajykka muňa-da bir dadyryp pozalaryň süýjüsini diýdim men, Ganlaryň gijisini diýdim men. Emma Eziz şak gysyp pilimden, Ýok, ýok, sen gatyşma Gülnärim diýdi, Bite telli on şerraýyň eminden gelerin Gülnärim bir özüm diýdi. Sen sadaga okul Gülnärim diýdi. Ýok, ezizim bukulmagyň ýeri däl. Bergir bärik! Kepjäň sapyny garbadym. Emma weli batyrsyrän bolsamam, az ozajyk çekinmänem durmadym. Beýik şeýtan bolsa tüweleý ýaly, Uruş, uruş! diýip geçdi-de gitdi. Göz açyp ýumýançak ogýa ýetdi. Men eziziň gözlerine seretdim, eziz meniň gözlerime seretdi. Emma weli gözlerimiziň içinde üýtgeşik bir gorky howsala ýokdy. Çägäň üstündäki uruşdan başga, eşek muny görüp gaçdydan başga uruş sögüş hadyr edilenokdy. Eger ertir uruş bolaýsa diýip, mekdepde kämahal aýdym aýdardyk. Ýöne weli uruş turaýanda-da üç-dört günde gutarýandyr öýderdik. Käte mugallymymyz gürrüň bererdi, Eger päli alyp çyraýsa duşman, Çolan günaha etdi ört puşman, Bize degip näme gördi fin ýapan, Bize degip näme gördi ataman. Şeýdip ýedinjini edipdik tamam. Ähli okuwy ýedinji dür öýderdik. Ýedinjini gutaraýsak sag-aman bardyram öýtmezdik başga bir arman. Bardyr diýip mugallymam aýtmazdy, şonuň sebäbine häzirem haýran. Şeýle bir doňmaz ol mugallymymyz, onuň daşyndanam şeýle bir hyýrsyz, birinji klasdan dördünjä çenli okadypdy çigit ýaly hözürsüz. Biraz sorasaňam jogap bermezdi. Dört ýyl mydar etdi Kişdap soraman. Şonda-da aýratyn ezizdir maňa ilkinji A harpyn öwreden ynsan. Uruş turan güni gidip keýpi hon, Moskwaň ýanynda bolupdyr gurban, Parahat ýat dört ordenli gahryman. Seniň gödekligiň, gaharjaňlygyň gahryman bolmaga etmändir zyýan. Bäşinji klasa ädimlämizde dört mugallym geldi, oneýli guýa, olaryň birini ýörite ödüp agam alyp geldi mündüripdi. Ýedinjiden soňam okuw bardygyn şonda eşidipdik ilkinji öwran, o nähili okuw, nämäň okuwy, agzymyzy açyp galypdyk haýrandan, ejemiň gaýtalap aýdyşy ýaly dogrudanam her zaman bir zaman. Dört dilbär guýymyzyň başynda. Orta mekdep lowurdap dur gün ýaly. Onunjyny öten tomus gutardym Gutarmadyklaryň özi günäli, Gutarmadyklaryň özi günäli, Ýok, ýok, oňa uruş, uruş günäli. Ine, şol uruşyň doglanyny buşlap, Bibi şeýtan geçip gitdi ýel ýaly. Nämäniň uruşy, niräniň uruşy? Çözjegem bolmandyk beýle sowaly. Bir-birimiziň gözlerine garapdyk. Görünmänini üýtgeşik bir howsala, O nähili uruşmyşyň ezizim? Uruş barmaý Güllänem goýsana! Ýene birden lowurdapdy göreçler. Ýene gaýtalapdy öňki ýylgyryş. Göýä ýeňiş bilen tamamlanypdy dünýädäki ýaňy başlanan uruş. Şo günden soň üç aý geçip geçmäkä. Müň menzile ýetdi aralygymyz. Şo mahal kelläňir getiripmidi? Munuň ýaly zalym aýralygy biz. Ýap-ýaňy dälmidi gumuň içini uly bir desterhan etsem diýýänim, bütin ýer ýüzüniň çopançalygy üýşsün diýip perman etsem diýýänim, eziz Çerkez ogly baş çopan diýip şo ýygnakda yglan etsem diýýänim. Emma gum içinde etjek ýygnagym, tokaýlygyň içinde edildi yglan, dünýäde baş çopan etjek oglanym dakyndy egnine, Gyrmyzy pahuan. Eý, sen ezizimi äkiden düýe, Eý, sen ezizimi äkiden wagon, Ýene müňläp-müňläp ezizleri bile Getir meniň ezizimi sag-aman. Ikinji depder. Kyrk ikinji ýyldy. Gyşyň sagrydy. Asman göýä köpük saçýan bugrady. Agamyň deregini tutan ejem jan. Düýe bakyp hallan atan ejem jan, elli ýaşyn beýläk atan ejem jan, ikinleýinler öýden çykyp ugrady. Beýle giçläp nireligine ugrady, guýyň ýanyndan gaýralygyna ugrady. Ak ilişden aňyrlygyna geçdi-de, iki depäň aralygyna ugrady. Ak ilişden aňyrlygyna aşdy-da, ak ilişde onuň galmady yzy. Nädip yzy galsyn, ýerden ýokarda metr ýarymlykdan barýaka özi. Ýakdyň sen, Eje jan! Ýakdyň güllesi. Ýakdyň, ýakdyň. Elli ýaşyň içinde arkan ýatyp ýöräpmidiň, eje jan? Elmydam gözleriň gara ýerde-de ýokarlygyna garapmydyň, eje jan? Wah, sen ozalynda dörän mahalyň ölmek üçin döräpmidiň, eje jan? Heý, eje-de ölmek üçin dörärmi? Aslynda nämekä eje diýlen zat? Şu günler akylyma gelşine görä, ejeler ömürlik dünýä inen zat. Bir mahal ejesiz galaryn diýip, ýatsam-tursam gelermidi kelläme, kämahal kelläme geläýende-de beýle bolar öýdüpmidim men näme? Ejem mydam gezip ýörjek ýalydy. Örän arkaýyndym ejemden ýaňa, galmajak ýalydym ejemden soňa. Syrkawlamda gapdalymda oturjak. Ölen wagtym gujagyna göterjek. Owran wagtym ses agaýyma ýetirjek. Diňe ejem bolup görnerdi maňa. Her piradyň öz möwriti ýagşydyr. Beý diýmä gör gyzym diýerdi käbäm. Ana, bu gün bolsa meniň käbämi tabyda göterip ugrady obam. Meniň kakamy-da on ýyl şondan öň şo tarapa äkidipdir şo tabyt. Ýöne weli ölüm bilen ölümiň arasynda köp bor eken tapawut. Goýun bakyp ýörkä çölüň içinde heläklänmiş ony paýtgal-taman, bir aý geçenden soň guýyň içinden tapanmyşlar agzy ol kaltadan. Ine şeýdip sekiz ýaşly Gülnäzik mahrum bolýar syh-syh murtly atadan. Ýöne ony syh-syh murtlataýmaň. Düşmezinden ozal paýtyň monyna gyran galtamany bir galtamandan ýetýämişin murtunyň her gylyna. Süýji janyň armanlyja köýse-de, aryň köýmänine guwanýan kyblam, ynha, bu gün şol atamyň ýanyna käbämem göterip ugrady oba. Onuň bilen hoşlaşybam bilmedim. Düýe gaýtarmaga gidipdim, şonda, Agam öz kärini bize tabşyryp, Maýkopdan çykypdy iliň başyna. Şondan bäri biziň başymyza deý elli köşek bilen altmyş bäş düýe. Oglunyň deregine çopanly ene, doganynyň deregine çopanly uýa. Aýagymy süýräp depeden-depä, taýagymy süýräp ýapydan-ýapa bir menzilden düýe